Swan y fideo am yna nawr, wna i roi cyfle i chi i cael go ar gwneud ymarferion cynnig y gwella cyn mynd dros yr atebion gyda chi. So os chi moyn stopo'r fideo nawr, wna i gosod y cwestiwn yma i chi wneud, a wedyn mewn cwbl eiliadau fe dros yr ymarfer. Felly y peth cyntaf chi angen wneud yw llunio rhyw fath o dabl. A mae'r tabl yma mynd llaw tri colofn, a ni'n mynd i roi x yn pen ar fan hyn, yr hyfaliad x wedi cubio, minus 7x, minus 75 yn haflu 0 yn y canol, a wedyn 2 arwydd yn mynd i fyny neu lawr yn y colofn olaf. A mae'n dweud bod Yr ateb, neu'r datrysiad rhwng pedwar a phump. So peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw amnewid mewn pedwar i'r hyfalid yma. So os ni wedi gwneud hwn fan hyn, dyle fo chi'n cael yr ateb minus 39. So dwi'n amnewid mewn pedwar wedi cywbio minus 7 lles i pedwar minus 75 yn rhoi minus 39. Newch hwn ar eich cyfrifiannau chi, a byddwch yn ofalus bod chi'n rhoi y rifau mewn cromfachau, so yr rif ni'n am, am newid mewn, sef y pedwar mewn cromfachau. Ni moyn 0, mae hwn yn llai na 0, so dwi'n rhoi arwydd yn mynd lawr i dynodi hwn. Nesa, na i roi mewn, neu am newid mewn 5, sy'n mynd i roi 5 wedi ciwbio, mae'n y 7 las i 5, minus 75 yn haflu 15, Yn ni angen zero, so mae hwn rhy fawr, so dylech chi cael arwydd yn mynd i fyny. Nesa nawr, ni'n mynd i fynd hanner ffordd rhwng y ddau. So 4.5. Eto, am newid mewn 4.5 i'r hyfaliad, ni'n cael minus 15.375, sy'n llai na 0. Felly, arwydd yn mynd i lawr. So nawr gan fod e'n llai, ni'n mynd i camu i fyny i 4.6 a newid e mewn. Dylech chi cael ateb o minus 9.864 sydd eto yn llai na 0. So na i camu i fyny i 4.7. Os dwi'n neud hwn, dwi'n am newid e mewn, Dwi'n cael ateb allan o minus 4.077, sy eto yn llai na 0, felly dwi angen camu fyny unwaith eto. Tro yma nawr dwi'n amnewid mewn 4.8. Os dwi'n amnewid hwn i mewn, dwi'n mynd i cael ateb allan o 1.992. Cofiwch chi teipio hwn ar cyfrianedd chi, rhowch y cronfachau mewn, Nawr, hwn yw'r cam fwyaf pwysig, gan bod e'n mynd i fod rhwng 4.7 a 4.8, dwi'n mynd i fynd hanner ffordd trwy rhwng y ddau. Felly 4.75. Os dwi'n neud hwn, am newid y mewn, dwi'n mynd i cael yr ateb o minus 1.078 125. A be dwi'n mynd i wneud nesaf nawr, dwi'n mynd i highlightio y tri arwydd ola a gweld pa un sy'n sefyll allan. Ni chi gweld mae 4.2 sy'n sefyll allan gan hwnna'r unig un sy'n mynd i fyny. Felly ateb y cwestiwn yma ydy 4.8, sef yr odd one out. So'r ateb yw 4.8 i un lle degol. Felly nesaf nawr, newn ni edrych ar yr ail gwestiwn. Roddau cwpl o eiliadau chi eto i stop o'r fideo ac i roi cynnig ar y cwestiwn eich hunan.

Mae'r ateb rhwng 2 a 3. Felly yn gyntaf dwi'n amnewid mewn 2, sy'n rhoi ateb o minus 8. Cofiwch eto roi nhw mewn cronfachau. A wedyn yna dwi'n amnewid mewn 3, a gweld mae'r ateb yna'n 5 sydd yn rhy fawr. So nawr mae rhaid i fi mynd hanner ffordd rhwng y ddau Rhif yma, sef 2.5. Os dwi'n ymnewid mewn 2.5, dwi'n mynd i roi e mewn i'r hyfaliad a cael ateb o minus 3.375. Ni angen 0, felly mae hwn yn rhy fach. Felly eto nawr, mae'n rhy camu i fyny i gweld beth yw'r ateb. So os dwi'n amnewid mewn nawr 2.6, Dylech chi cael ateb o minus 2.024, eto sydd yn rhy fach. So nesaf nawr, ymnewid mewn 2.7. Os ni'n neud hwn fel hyn, ni'n cael allan ateb minus 0.517, sydd yn rhy fach. Newn ni nawr cam i fyny eto, Os ni'n neud hwn am newid mewn 2.8, ni'n cael ateb o 1.152 sydd yn fwy na 0. Felly dwi'n gwybod nawr mae'r ateb neu lle mynd i fod yn 2.7 neu 2.8. So na i fynd hanner ffordd rhwng y ddau. am newid mewn 2.75, sy'n rhoi ateb o 0.296 o'i 75. Na i nawr highlightio y tri arwydd ola. Dwi'n gweld bod 2.7 yn sefyll allan, hwnna'r odd one out gan bod e'n mynd lawr. Felly'r ateb cywir wedyn i un lle digol ydy 2.7. Rydw i symud ymlaen nawr i'r cwestiwn nesaf. Os chi moyn stopio'r fideo nawr, rhoi cynnig ar y cwestiwn, yna fe wn i dros yr ateb. Felly dyma rhyfaliad. So dwi'n mynd i swapo yr hyfaliad yn yma mewn i'r tabl fan hyn. Mae'n dweud wrthon ni bod yr ateb rhwng un a dau. Felly, i ddechrau, dwi'n mynd i amnewid mewn rhif un. Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael ateb o minus 7, sy'n llai na 0. Felly, mae'n rhaid bod fi nawr yn amnewid mewn 2. Os dwi'n amnewid mewn 2, dwi'n cael ateb o 8, sydd yn fwy na sero. Dwi nawr angen mynd hanner ffordd rhwng y ddau rif. So os dwi'n neud hwn, dwi'n ymnewid mewn 1.5. Mae ymnewid mewn 1.5 i'r hafalid yma yn rhoi ateb o minus 1.75 sydd yn llai na beth ni moyn, felly mae angen fi cynyddu

Felly mae'r ateb yn mynd i fod yn nillai 1.6 neu 1.7. So dwi nawr yn mynd i mynd hanner ffordd rhwng y ddau, sef 1.6, 5. So am newid mewn 1.65 sy'n rhoi ateb o 0.63425. Nesa dwi'n mynd i highlight o nawr just 3 arwydd ola. A dwi'n gweld mai 1.6 yw'r odd one out. Felly mae hwn yn golygu wedyn mae ateb fi yw x yw 1.6 i 1 lle degol. Yn ni symud ymlaen nawr i edrych ar cwestiwn nesaf. So os chi moyn stopio'r fideo nawr, rhoi cynnig ar y cwestiwn, yna fe ai dros yr ateb. So, peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw llunio'r tabl. Mae tri cholofn fan ac ysgrifennu'r hyfaliad 2x wedi cubio minus 3x minus 17 fan hyn. Dwi'n mynd i bod yn ddiog yn yr un yma. Sa'n mynd i ymne dangos chi bod fi'n ymnewid yn mewn. Na i jyst roi'r ateb. Mewn arholiad bydd rhaid i chi ysgrifennu popeth mas, ond i arbed bach o amser nawr, dwi jyst mynd i roi'r ateb mewn. So os dwi'n cael newid mewn 2, dwi'n cael ateb allan o minus 7 sy'n llai na 0. Nesa dwi'n am newid mewn 3, dwi'n cael ateb allan o 28 sydd yn fwy na 0. So, fel ni'n gallu gweld, angen mynd hanner ffordd rhwng y ddau. So, os na i am newid mewn 2.5, Dwi'n cael ateb allan o 6.75, sydd fan hyn yn fwy na zero beth sydd angen, so angen i fi mynd lawr. Am newid mewn 2.4, dwi'n cael ateb o 3.448, sydd yn fwy na zero, so dwi'n camu lawr eto, Os dwi'n am newid mewn 2.3, dwi'n cael ateb allan o 0.434 sydd yn fwy na 0. So fel ni'n gallu gweld, mae'n rhaid i fi camu lawr unwaith to. A mae'n neud hwn trwy am newid mewn 2.2, dylech chi cael allan ateb minus 2.304 sydd yn llai na 0. Felly dwi'n mynd i gwirio beth yw'r ateb Trwy mynd hanner ffordd rhwng 2.3, 2.2, a os dwi'n amnewid hwn mewn, dwi'n cael allan ateb o minus 0.96875. So, na i gwirio'n gyflym y tri arwydd ola. Ni'n gallu gweld yn syth mae 2.3 yr un yma yw'r odd one out, ac felly ateb ni yw 2.3 i 1 lle degol. Newn ni symud ymlaen nawr i'r cwestiwn nesaf. So os chi'n moyn stopio'r fideo nawr a rhoi cynnig ar hwn, a wedyn newn ni dros yr ateb mewn cwpl o eiliadau. Felly yn syth, beth yma chi'n neud, ysgrifennu'r tabl, rhowch yr ofaliad sydd angen yn y canol, Mae'r ateb rhwng tri a phedwar yn llidegol, felly wnawn ni dechrau trwy amnewid mewn x yw 3. Mae'n gwneud hwn yn rhoi minus 24 sy'n llai na 0, so mae'n rhy fach. Os ni'n amnewid wedyn mewn 4, ni'n gallu gweld mae hwn yn 11 sy'n fwy na 0 ac felly mae'r ateb rhwng 3 a phedwar. Newn ni nawr am newid mewn 3.5, hanner ffordd rhwng y ddau, sy'n rhoi ateb o minus 9.125, sy'n rhy fach, felly mae angen bod ni'n camu fyny. Am newid nawr mewn 3.6, yn rhoi ateb o minus 5.544, eto sydd yn rhy fach, so angen i ni camu fyny unwaith eto. Am newid mewn 3.7, dylech chi cael ateb o minus 1.747 sydd yn rhy fach. So newn ni am newid mewn 3.8. Ni angen 0, fel ni'n chi gweld ni'n cael ateb allan o 2.272. Mae hwn yn amlwg yn fwy na 0. Felly dwi'n gwybod nawr mae'r ateb yn gorwedd rhwng 3.7, 3.8. So dwi'n mynd i gwirio beth yw e un lle degol. Os dwi'n amnewid mewn 3.75, dwi wedi cael ateb o 0.234 375. So na i highlight yn gyflym, just y tri arwydd ola. Dwi'n gallu gweld mae 3.7 yw'r odd one out. Hwn sy'n sefyll allan fel yr arw, neu'r arwydd yn mynd lawr, Felly ateb fi yw 3.7 i 1 lle degol. So nawr nawn ni edrych ar cwestiwn arall. Os chi moyn stopio'r fideo a rhoi cynnig ar hwn, mae hynny'n iawn. Wedyn fe ni dros yr ateb. Ni'n gallu gweld gyda hon fod e bach yn wahanol. Mae'n x wedi ciwbio minus 13x yn hafel i 107. Mae'r gwaith gyd yn mynd i fod yr un peth. Newn ni just roi mewn yr ymfaliad, ond trwy yma nawr dwi'n mo'n cael yr ateb mor agos a phosib i 107. So na i dechrau trwy ymnewid mewn 5,

Os dwi'n am newid yn mewn, dwi'n cael 94.875, mae hwn yn llai na 107, felly ni'n cam i fyny i 5.6, ac os dwi'n am newid hwn mewn, dydych chi wedi cael 102.816. Mae hwn, fel ni'n chi gweld, yn llai na 107, so eto rhaid i ni cam i fyny i 5.7, Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael ateb allan o 111.093. Mae hwn yn fwy na 107. So nawr fe air hanner ffordd rhwng y ddau i gwirio beth yw'r ateb. So os dwi'n neud hwn, dwi'n amnewid mewn 5.65, cael ateb allan o 106.92125. Os dwi'n highlightio just y tri arwydd ola, dwi'n gallu gweld mae'r 5.7 sy'n sefyll allan, felly'r ateb i un lle degol ydy 5.7. Hon nawr yw'r cwestiwn olaf, os chi moyn stopio'r fideo, cael go ar ymarfer yr un yma, yna fe ai dros yr ateb. So yn debyg iawn i'r cwestiwn ola, x wedi cubio at y 2x yn hafol i 91. Newn ni am newid hwn mewn i'r tabl. So os dwi'n neud hwn, a wedyn am newid mewn 4 a 5. So wna i dechrau trwy wneud mewn pedwar. Dwi'n cael ateb y 72. Mae hwn yn llai na 91. Yna, os dwi'n am newid yn mewn 5, dylech chi cael ateb o 135, sydd yn fwy na 91. So mae'r ateb yn mynd i cwmpo rhwng 4 a 5. Na i am newid mewn nawr 4.5, Os dwi'n wneud hwn dwi'n cael 100.124, mae hwn yn fwy na 91. So na i camu lawr i 4.4. Os dwi'n wneud hwn, dwi'n cael ateb allan o 93.984. Eto mae hwn yn fwy. So ewn ni nawr lawr i 4.3. Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael 88.107. Mae hwn nawr yn llai na beth o'n i angen, sef 91. So dwi'n gwybod mae'r ateb yn mynd i fod yn 4.4 neu 4.3. So na i am newid mewn 4.35. Dwi'n cael ateb allan o 91.012875 sy'n fwy na 91. So na i highlight o nawr mewn gwyrdd y tro yma. Y tri arwydd ola, dwi'n gallu gweld 4.3 yw'r un sy'n sefyll allan, ac felly yr ateb cywir i un lle degol ydy 4.3. Gobeithio bod y fideo yma wedi helpu a gallwch chi nawr cael gwodd fwy o gwestiynau, cynnig a gwella.